di şikeftê de asê man. Ji hev re gotin em nikarin ji vê latê xilas bibin. Ku em bikarîn xwe yê qenc ji xwedayê xwe re dua bikin, dibe ku Xwedê Teala me ji vê rewşê rizgar bike. Yekî ji wan got, Xwedayê min, dê û bavê min pîr bibûn. Beriya wan min xwarin û vexwarin nedida malbat û xizmetkarên xwe. Rojekî ez ji bo çêrandina heywanên xwe çom çolê. Wextê ez vegeriyam dereng çêbû. Dê û bavê min ketbûne xew. Min nexwast wan şiyar bikim û dilê min nerehet bû ku ez şîrê di destê xwe de pêşî bidim ehl û xîzmetkarên xwe. Bi şîrê destê xwe de ez lêviya wan mam. Heta beriya sibê ku şiyar bûn ez di wî halî de mam. Zarokek jî li ber lingê min ji birçîbûnê zarezar dikir. Wextê rabûn min şîr da wan. Rebê min, ger min vê yekê ji bo riza te kiribe me ji vê derê bifiltîne. Piştî vê duayê kevir lapitî, deriyê şikeftê hinek vebû lê hêj nikaribûn şikeftê derkevin. Mirovê din got, Rebbê min, keçeka mamê min hebû, min zêde jê hez dikir. Eşqa wî ketibû dilê min, min xwest ku ez wê bi dest bixim. Lê keça mamê min qebûl nekir, daxwaza min red kir. Piştî demekî xela rabû. Rewşa min a maddî hebû. Keçik ji tunebûnê neçar ma hat ba min ku ez alîkariya wê bikim. Firset ev firset bû. Min xwest li hemberê sed û bîst dînar bedena keça mamê xwe bi dest bixim. Ji ber ku xela bû, çareya keçik nemabû, daxwaza min qebûl kir. Wextê ez li navbera her du lingê wî rûniştim, ji min re got, Ji Xwedê bitirse. Mohra min a bekaretê bê heqxira neke. Piştî gotina wê ewqas min jê hez dikir û firset ketibû destê min dîsa jî min dev jê berda, min pê re tiştê nerewa nekir û perê min dabûyê jî min jê nestand. Xwedayê min, ku min vê yekê ji bo riza Te kiribe, me ji vê şikeftê xilas bike. Piştî vê duayê deriyê şikeftê hinekî din jî vebû, lê dîsa jî hê nikaribûn jê derkevin. Hevalê siyan got, Rebbê min, wextekî ji bo karên min bikin, min karkeran girtibû. Min heqê hemû wan dabû wana, Lê belê yekî hê heqê xwe nestandibû û lê dabû çûbû. Min jî pereyên wî yê li ba xwe şixuland. Ew pere zehf zêde bû. Piştî demekî ew zilam hat ba min û dawa mafê xwe, heqê xwe kir. Min jê re got, Ev deve, çêlek, pez û xulam tev heqê te ne. Xwediyê Heq got, Ey evdê Xwedê! Tinazê xwe bi min neke. Min got, Ez heneka nakim, ev serwet tev ji heqê te zêde bûye. Ew mirov rabû, hemû xist pêşiya xwe û bir. Tiştek tenê jî ji min re nehişt. Rebbê min, ger min vê yekê ji bo riza te kiribe, me ji vê rewşa xirab azad bike. Piştî vê duayê ew kevirê mezin lepitî û deriyê şikeftê vebû, ev sê heval ji şikeftê xilas bûn. Belê, qiseya sê hevalên di şikeftê de asê mabûn wisa bû. Di vê qiseyê de ji bo me gelek şîret, ders û îbret hene. Hinek ji wan ev in. Yek, qencîl haşê naçe. Xêr û qenciyê mirov dike ê roja qiyametê û li dinyayê rojekî were pêşiya mirov. Dido, mirov çi bike divê ji bo riza Xwedê bike. Sisê qencî nabin wekef. Hinek xêr û qenciyên giring hene dibin wesîla bexşandin û azadiyê. Çar, Mirov bi xêr û qenciyan ji Rebbê xwe bixwaze, jê re dua bike meqbûltir e. Ku qenciyên me tine bin, em ê bi kîjan rûyê ji Xwedayê xwe bixwazin? Pênc, Carna musîbet û bela ji nişka ve tên. Divê mirov her daîm amade be. Şeş, Qenciya li dê û bav xêr û wezîfeyeke mezin e. Yê ji dê û bavê xwe re baş be ê Xwedê alîkariya wî bike. Di vê warê de Xwedê Teala di Qur'ana Pîroz de wisa ferman dike, Ji dê û bavê xwe re qencî bike, ji wan re nebêje of jî, wan hor nebîne, dilê wan xweş bike. Gotinên xweş ji wan re bibêje, baskên xwe yê bi şefqet ji bo wan deyne û ji bo wan wisa dua bike, Rebbê min, di zarokbûna min de çawa dê û bavê min bi terbiye kirin, Tu jî di kalbûna wan de merhemeta xwe li wan bike û bi rehma xwe wan perwerde bike. Di ayeteka din de Rebbê me wisa ferman dike, Dê zehf bi zehmet zaroka xwe di nava xwe de hilgirtike, Ji şîr veqetandin jî heta du salan dewam dike. Ji ber vê yekê şikir ji bo min û ji bo dê û bavê xwe bike. Ku dê û bavê te te dawetê şirkê jî bikin, divê mijarê de îtaeta wan neke, lê dîsa di dinyayê de bi wan re bi xweşik muamele bike, li wan xwedî derkeve. Heft, Xwedê ji bo nesla mirovan dewam bike, zewcandina pîrek û zilaman helal kiriye. Hezkirin, muhebet xistiye navbera zilam û pîrekan. Lê nefs û şehwet carna mirov diajo gunahan. Divê mirov bi helalî pêdiviyên xwe yê şehwetê pêk bîne û bêheq destdirêjî li tu kesî neke, qena li dinyayê û li axîretê serkeftî be. Heşt, Malê dinyayê û şehwet çavkor, gohker û qelb weka kevir hişk dike. Ne. Şehwet agir e. Ji ber ku taqeta me ji agirê cehenemê re tine ye, divê em li vê dinê bi ava sebrê agirê şehwetê bitefînin. De. Xwediyê heq her daîm mafdar e. Ku xweşê me neçe jî divê em heqê mirovan bidin wana. Xwedayê me! Çawa te wan sê hevalan ji tengasiyê xilas kir, me jî ji tengasiyê û kerbên dinyayê azad bike. Me, malbat û hezkeriyên me ji agirê şehwetê, ji neheqiyê biparêze. Dê û bavê me efû bike. Li dinyayê û li axiretê xweşî û aramî bide me, bide dê û bavê me. Razîbûna xwe û razîbûna dê û bavê me nesîbê me bike.